Għala se nkomplu għaddejjin bil-programm Kalamita dejjem f'xandira diretta nilqa' miegħi dawk it-telespettaturi illi forsi għadhom kemm inaqdu magħna issa U se nkomplu b'aktar mistiedna. Illum għandna programm imżewwaq ħafna, għandna diversi suġġetti differenti, għalhekk issa għadu kemm ingħaqad miegħi Kane Said li huwa Manager għall-Komunikazzjoni fil-Fondazzjoni Logħob b'Responsabbilità. Kif konna qegħdin nitkellmu, Illum hemm ħafna diffikultajiet ukoll kultant illi niltaqgħu magħhom dawn li għandhom speċjalment vizzji illi kultant ma jkunux kontrollabbli. Għaliex jiena niftakar l-ommi kienet jiġi s-Sibt u tittilgħab dak is-sixpence jew ġġi s-soldi dak iż-żmien lottu. Niftakar kienet tgħid milli ver, lagħbthomli dawk iż-żewġ numri llum u jekk kienet tinsihom għidli s-Sibt. Imma kien ikollhom Ħa ngħidlek, fuqhom nista' nitkellem. Kien ikollha dawk iż-żewġ soldi, ma tridx taqbiżhom. Imma llum jekk ikollok persuna miegħek illi forsi l-kontroll m'għadux f'idejha ta' kif issalva l-flus sal-aħħar ta' xahar għaliex għandha vizzju tal-logħob, kemm huwa diffiċli li tgħix ma' persuna li trid toqgħod tikkonvinċiha biex tirregola l-flus tagħha, tkun taf tagħmel budget tajjeb tal-flus tagħha. Kemm huwa iebes illi jgħixu ma' dawn in-nies illi ma jkollhomx kontroll ta' flushom. Nsellimlek Veronika, nsellem lit-team kollu wara Calamita u nsellem lit-telespettaturi wkoll. Iva, illum il-ġurnata l-attività tal-logħob tal-azzard m'hemmx għalfejn neħbew wara subgħajn hija attività li torbot magħha diversi riskji. Riskji finanzjarji, riskji soċjali, tiġi direct mal-ħajt mhux biss finanzjarjament imma anke nisimgħu każijiet fejn jitilfu xogħolhom in-nies u jitilfu l-proprjetajiet, jitilfu l-benesseri tagħhom. Li persuna tinduna li l-maħbub jew il-maħbuba tagħha għaddejja mill-vizzju, Illum il-ġurnata rridu nifhmu u rridu ngħadru, Veronika. Huma ċirkostanzi li jorbtu magħhom sfidi kbar, dieqa u mhux faċli kif se titkellem, kif se tapproachja l-. persuna li tkun għaddejja mill-vizzju tal-logħob tal-azzard eċċessiv. Kemm għandna noħduha kmieni din il-biċċa xogħol biex aħna forsi nibdew inwissu lil dak li jkun li jkun qiegħed jgħix magħna, forsi jkun ir-raġel, jista' jkun it-tifel, jista' tkun bintek. Meta tara forsi qiegħda tilgħab u qed forsi dil-ġimgħa lagħbet għaxar ewro, Għall-mod tal. Ġiġi Mohra lagħbet 20 u din tibqa' tqiela, tibqa' tqiela. Meta nibdew naraw li l-kontroll qisu qed jitlaqilha minn idejha. Meta dak l-individwu li jkun qed jgħix magħhom għandu jieħu r-responsabilità u jgħid, illum irrid ngħidilha xi ħaġa, hemm bżonn li nwissiha. Ara, il-logħob, il-logħob tal-azzard, Veronika, hija prattika, attività li faċilment tista' taħbiha. Hekk konsegna għax ma jkunux jafu. Nisimgħu b'ħafna każijiet fejn il-partners jirrealizzaw li l-maħbubin tagħhom qegħdin darhom mal-ħajt fl-aħħar nett, jiġifieri meta ma jibqax flus fil-but, ma jibqax flus għall-affarijiet essenzjali għall-ulied. Allura importanti li jekk aħna l-partners tagħna jipprattikaw l-attività importanti li inħanbqu biex jipprattikawha b'responsabilità, b'kontroll ta' flus u kontroll ta' ħin. Imma, eħe, ikun hemm każijiet fejn il-persuni, kulħadd uman, Veronika, li jiżżerżqu mir-responsabilità u jispiċċaw f'sara. Jiena nixtieq ngħaddi l-messaġġ l-ewwel u qabel kollox li l-ivvizzjat għandu bżonn is-sapport. Imma il-persuni tal-madwar għandhom bżonn is-sapport ukoll. Għax kemm ħadd tkun tiġġebbed il-paċenzja. Hekk hu. Issa, irridu napproċċjaw il-persuna l-ewwel ħaġa b'empatija u kemm jista' jkun inwasslu l-messaġġ li aħna għandna l-benesseri tal-persuna verament għal qalbna u ħa nkunu qegħdin nissapportjawha. Hekk hu. Issa, importanti ngħid ukoll li huwa importanti ħafna li l-persuna li tkun għaddejja minn saram tifhem li qiegħda ġabet il-familja tagħha f'saram, ġabet il-familja tagħha f'inkwiet, għandha l-vizzju u tifhem ukoll li għandha bżonn is-sapport. Hemmhekk il-persuni tal-madwar ikunu jistgħu jitkellmu mal-persuna aħjar u jkunu jistgħu jipprovdu s-sapport ukoll aħjar. Importanti, Veronika, li ma napproċċawx il-persuna bi kritika ħarxa.

li jipprovdu s-sapport għal min ikun ivvizzjat bil-logħob tal-azzard eċċessiv. Allura eħe, irridu ngħadru, irridu nkunu nuru empatija, imħabba, forsi nissuġġerixxu lil persuna tattwa attivitajiet alternattivi għal-logħob tal-azzard, jiġifieri biex il-persuna tneħħi minn moħħha ċertu tentazzjonijiet li jwassluhom biex jilagħbu l-flus. Anke forsi iġagħluhom jien naf ta' madwarhom, forsi anke jaqbdu xi jien naf xi hobby jew inkella xi sport biex inti dawn l-ewwel importanti li nagħmlu kif qed tgħid inti kemm jista' jkun noħduhom bi mħabba u bil-kelma t-tajba xi l-qawl Malti jgħid bil-kelma t-tajba toħroġ il-far minn ġo t-toqba ġifieri dak bħal meta jkollok tifel u qed jagħmel xi ħaġa ħażina inutli tgħajjat miegħu għax aktar ħa tħarrxu, hu aktar se tbuttah 'il bogħod minnek. Allura importanti li l-attitudni tagħna ma' dawn in-nies ikun wieħed kif għedt inti ta' mħabba u ta'. Għattu Veronika, u nikkreaw, nitgħallmu noħolqu dawk il-boundaries. Iva. Jiġifieri kemm jista' jkun inti tini fifty euro issa jiena naf x'għandi nagħmel bihom, kemm jista' jkun boundaries finanzjarji u. Anke aħna l-persuni tal-madwar jekk hemm bżonn li nfittxu sapport ta' counselling eċċetera kemm jista' jkun insibuh. Veronika, Is-Soċjetà tipprovdi s-sapport. Il-Fondazzjoni Lob responsabbli permezz tal-linja ta' sapport nazzjonali tagħna wieħed seba' seba' seba' ta' Żidu bil-mod dan in-numru. Hekk hu, wieħed seba' seba' seba' kif inhu imniżżel fuq l-iscreen ukoll fuq il-faxxa. Kemm jista' jkun nużaw dan is-sapport, nieħdu l-ċertu informazzjoni li għandna nieħdu u l-Fondazzjoni tipprovdi wkoll ċertu servizzi ta' sapport li jkunu intiżi għal min jaċċetta li għandu vizzju u min jaċċetta li għandu bżonn is-sapport. Irridu nkunu ppreparati bħala persuni tal-madwar ukoll f'ċertu sitwazzjonijiet ta' relapse. Ċertu sitwazzjonijiet fejn il-persuna jkun għaddej minn irkupru, Veronika, u jaqa' f'tentazzjoni partikolari u jerġa' kif jgħidu l-Ingliżi back to square one. Jiġifieri rridu nkunu, kif għedt tajjeb ħafna inti fil-bidu tal-intervista, paċenzjużi, mhix faċli. Mhix faċli, eh! Għax li tara l-familja forsi anke lil uliedek ibatu hija diffiċli. Huwa suġġett sensittiv ħafna imma ikun hemm każijiet pożittivi u każijiet fejn l-irkupru jkun ta' suċċess. Kay, nixtieq għandna ħafna aktar ħin imma wasalna biex nagħlqu din ir-rokna flimkien. Jiena nfakkar lit-telespettaturi li qegħdin jarawna, jekk forsi hemm xi ħadd li tafuh, ħbieb jew inkella tal-familja u tixtiequ għajnuna, ċemplu lill-Fondazzjoni, in-numru huwa wieħed seba' Seba' seba' għaliex għajnuna ser tirċevuha żgur. Ibqgħu magħna għaliex Calamita jkompli.